Il-Parlament Ewropew 751 membru minn 28 pajjiż differenti. Żewġ parlamenti, wieħed fi Brussell u l-ieħor fi Strasburgu. Xarabank imur il-Parlament Ewropew fi Strasburgu.
My face above the water

aktar minn nofs biljun persuna. Dan il-Parlament ingħata l-poter li josserva mill-qrib iż-żewġ istituzzjonijiet importanti l-oħra, il-Kummissjoni u 28 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Meta jiġu biex jivvutaw, din ma ssirx fi Brussell, iżda ssir hawnhekk, fi Strasburgu. bħalissa qegħdin waqt waħda mis-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew fej il-membri kollha tal-Parlament Ewropew qegħdin jivvutaw għal diversi liġijiet, fosthom is-sitt Membri Parlamentari Ewropej Maltin.
Mendy ddur dawra mal-Parlament Ewropew. mal-Kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Peter Agius. Ġbir dawn kollha uffiċċini li hawn hawnhekk. Iva, iva, dana sa, sa level 15 il-15 il-livell hemm il-President tal-Parlament Ewropew u minn hemmhekk sisfel kollu uffiċċji tal-MEPs. Deputati hawnhekk ikollhom uffiċċju żgħir imma li importanti biex ikollhom bażi Għax bejn voti fil-plenarja, laqat tal-komitati, laqat tal-grupp politiku, il-ħin kollu ġejjin u sejrin kollu anki assistent fl-uffiċċju biex iżommilhom kont ta' xinu jiġri hawnhekk. Fil-Parlament Ewropew il-ħin kollu taħbat man-nies u nilħu lil Jean Claude Juncker. Kandidat biex ikun il-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea Flok Barroso. Xarabank imur ukoll waqt laqa tal-grupp tas-Soċjalisti. Hawnhekk nintaqgħu wkoll mal-Kummissarju Ewropew Malti Tonio Borg. Tħossok qisek Ministru ta' 500 miljun flok ta' 400,000, imma hija kariga, apparti l-prestiġju, hija kariga illi eh, tiltaqa' ma' ħafna nies, tiltaqa' ma' ħafna gvernijiet u jkollok kuntat dirett mhux biss mal-gvernijiet imma anke mal-Parlament Ewropew. Għalija l-ikbar sodisfazzjon kienet meta direttiva tat-tabak dwar it-tabak ġiet approvata b'maġġoranza ta' 80% mill-Parlament Ewropew. Li ħaġa laqqas ma kont nistenniha. Hekk tgħidix nimmissja l-iktar huwa d-daw tax-xemx. Kif idoq il-qampina, ikun ifisser il-membri parlamentari Ewropew iridu jimxu lejn il-plenarja biex jivvutaw. Nidħlu f'dik li għajdu l-plenarja Hawnhekk jinġabru l-MPs kollha u jivvutaw għal liġijiet li jkollhom quddiemhom.
Sena waħda l-Parlament Ewropew jieħu aktar minn 900 deċiżjoni differenti. Sadana biex tistudjom kollha daw huwa impossibbli, imma l-MP li tiffoka fuq ċerta areas u jara dawk l-areas huma importanti speċjalment għal min tellgħu hemmhekk għal pajjiżu. Waqt li qegħdin fil-plenarja, ninnutaw li wieħed mill-membri parlamentari Ewropew u għani esmi smieħ. Peter Aġus jispjeganna li dan kollu li qed jiġi diskussa hawnhekk nistgħu nsegwuh mid-dar tagħna. Madwar l-Ewropa kollha jistgħu jsegwu kull intervent ta' kull MEP hawnhekk fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri hawnhekk il-ħin kollu għaddejjin jinterpretaw għal Malti wkoll Ukoll meta jitkellem l-MEP Malti wkoll jeqilbu għal-lingwi l-oħrajn.
Hawnhekk l-attività ma tonqos. Hawnhekk huwa l-post fejn il-ġurnalisti jsibu dak kollu li għandhom bżonn. Hemm il-press room fejn hemm l-internet biex waslu l-istorja tagħhom fil-pajjiż tagħhom u hawnhekk hawn ukoll studios, hawn studio tar-radio fejn isiru diversi diskussjonijiet u mbagħad hawn ħafna studios oħra tat-television. Studio fejn l-MP

Fil-parlament ninzertaw xi ħaġa mhux tas-soltu. Grupp ta' nies li jismu. Biex iselmu li Swoboda, il-kap tas-soċjalisti. il-Parlament Ewropew. Il-post li fih jgħaddu diversi liġijiet li joqtuna ta' kuljum. Il-post fejn fis-snin li ġejjin se jkomplu jgħaddu aktar liġijiet u fejn se jirrappreżentawna is-sitt parlamentari ġodda li għadhom kif ġew eletti.